Eh, tinongoti nematambudziko kumhuri yekwapinjisi ndauyawo neupdate nekukuzivisaiwo kuti chii chakaitika muchinzwa zvichitaurwa kuti chii chakaitika kusvika vazosangana netsaona vanhu vakashaika vangani zvii zvakaitika zvakaoma zvakaoma zvakaoma e, mungakwanisa here kusangana nemhuri yezimbabwe pada makasvika pachiitiko chetsaona yakaitika kuti vanzwise kuti chii chakaitika ya ndingada kuzvishingisa kuti nditaure mm. e, mukomana akasangana netsaona yedon achienda kukadoma kushow mm. then eh, tingati mota yaibva nekubulawayo side Mm. yakaoverteka isina kuona kuti kune oncoming traffic Mm. inova mota yaive natatenda Mm. Oh. vachibva vanoita hedhoni inova mota ya- ya- yakamurovera tatenda yanga iri hino Mm. so yamurovera kudaro ndo pakashayikira vakomana two nice on tempo airidza bas guitar mukomana madrums ainzi prosper ndofunga vakomana ava vese vari kutoigwa nhasi Oho. Hmm. so then pakashaikwa kuti umwe mai akanga akumbira lift achienda kukadoma akati anondine mari yangu eh, guys eh, munondisiya kukadoma akabva ashaikira pasport ipapo Hmm. Yeah. so tatenda from there akazombopinzwa mu- kunoton muchipatara Mm. then akatransfera from there kuuya kuharare hospital so kubvira kuswera nezuro anga ari paoxygen mm. but kutaura naye ndasingakwanise kutaura naye then nezuro ndakaenda ko zvekare handina kukwanisa kutaura naye anga ari paoxygen zvekare mm. saka kumanheru kuma9 10 ndo pandazofonerwa ndichinzi haa shama you are very sorry mukomana azozorora mm. Ah, zvakaoma urombo zvikuru ko motokari yavakaita nayo tsaona Mungavawo neinformation yekuti maamune vanhu vangani uye zvakafamba sei? Mota yavakaita nayo tsaona maamine vanhu vaviri mm. driver napassenger asi driver haana kana chaakakuvara passenger mm. waanga inaye ndiye akangokuvara zvinhu zvishomanini mm -hmm. ko vakomana vamwe vari sei? Vakomana vamwe so far tina Sunboy ari kuHarare Hospital ari nani but akakwara somewhere pa pamusana apa nekumeso mm. iye ari nani ari kutotaura zvese then toita anonzi kamurungu airidza riddim uye akatsemuka musoro but akazo akafonwa kunoton iko nezvaari nani ari ku ari kumba ari kuita zviri nani mhm. okay wechitatu wechitatu ndiblajaindi ari hauyo uyo kubvira kuswera nezuro tatitori naye ayo akangosuka pahuma zvishoma nini mhm. vanga vari eh. seven mumota yavanga vachifamba nayo ya chokwadi icho kangu ari seven Mhm. ko urongwa hwakamira sei hwavepo here urongwa sofa handisati ndane urongwa ndakutosvika ku ah, kuhospital kuti tifambire nyaya dzake then ndichazokupa update nekufamba kwenguva kana ndave neprogram Mhm. Okay. ko vari kuda kubata maoko howard vanoenda kupi moreva kuenda kumba ehe pane ipapo mm. ipapo ndinogona kumbovaisa pahodhi nekuti tatenda anga tigara kuruwa uko saka ndoda kusangana nana mudhara apa toona kuti tiri kuenda kuruwa here kana kuti tiri kuenda kupa i think ndichazokupai feedback Mm. asi vanhu vanokwanisawo kuva nemunhu wekubata here kana vachida kuti vange vachikurukura eh, pamwe chete nekubatawo maoko

nemudzimai Mm, vakura zvakadini vana ha vana vachiri ha vadiki vadiki Ah, mumwe wacho ndofunga musikana uyo atori na tingati two years three years asvitsa no mumwe wacho ari grade four saka tongoti hapana ari kudarika four grade four ipapo vese vadiki mumhuri yekwapenjisi tatenda ndewechi m- number Oh, tatenda ari kuenda pachinhamba ani ucho takawanda tatenda mm. kwakomana ndikati ari kuuya panhamba anoenda panhamba four apo ehe mm, panhamba four mm okay aiwa tinotenda zvikuru tine urombo zvikuru nekurasikirwa nemuimbi wedu e, anova munin'ina wenyu mukoma howard Ah, zvakaoma zvakaoma handina chekutaura ngatingochemai netariro tizviise kuna mwari eh, vatinyaradze zvakanaka eh, profita maita basa mazvita tichakubatai tichizonzwa kuti urongwa hwakamira sei orit mazvita mazvita henyu mukoma pinjisi okay thank you allright tanga tiri kutaura kana mukoma howard pinjisi mhuri yezimbabwe vanovaka mukoma wa Tatenda Pinjisi eh, vazhinji munomuziva nekambo kanonzi eh, saina mm, eh, kambo mm. ikako kakakurumbira padzinefenyuro makakatamba vakawanda vakapinda musvitsa tsvene nokudaroka akatisiya sekutaura kwaitaka Howard Pinjisi nezuro kuchipatara chesare Mugabe muguta reHarare chainzi kugomo saka vari kuda kuti vange vachinzwa pamwe chete nekutumirawo mashoko eh, kunyaradzana nemhuri yekwaPinjisi munobatanaka eh, navo panhamba 0773 226 eh, chinorwadza fidza ndechekuti ihuman error yeah. mm. kuti mm. iwowo uri muleni mako zvakanakanaka mm. mumwe munhu ofunga kuovertake haasi kutarisa kuti kune oncoming kwakamira sei muroad izvozvi vatsigiri muri sei ari kutaura ndihaward pinjisi mukoma kuna tatenda pinjisi muchakabvu ndati ndikupe update yemamiriro akaita zvinhu pari zvino tatenda tichaenda naye kumba kwake kuruwa kunonzi kusoromiyo kwachenai nhamba 3117 house number 3117 kusoromio kwachenai kuri kuruwa ndiko kuri kuungana vanhu then vanhu vakaungana ikoko tichazodzika natatenda kuenda kwamutoko kunova kumusha kwedu kwamutoko kunonzi kwakatsukunya mubhuku rekwakahwa saka tichazoenda natatenda kwakatsukunya ndokwatichanomuchengetera asi for the meantime vanhu vari kusangana muno muharare kuruwa kunonzi kusoromiyo kwachenayo ndatenda zvikuru